Risqên peyda kirine ku zêdeyê quweta wan be pênc şeş heb hêza xwe dixin yek û bi hev re dibin mala xwe û datînin ser hev. Min ji wan re got, Merheba ji we re, qewet û bereket be. Rewş û tevgera we gelek bala min kişandin. Dixwazim ji we hinek pirsan bikim. Ger hûn bersiva min bidin ez ê gelek kêfxweş bim. Ji kerema xwe min neşikênin. Ez dixwazim ji we sûd bigirim. Lewra di ajalan de ji bo mirovan mînakên xweşik hene. Mezin û wekîlê Moristangan serê xwe hilda û bi zimanê xwe yê hal got, Merheba ji te re jî. Serê pêşî ez vê yekê li ser navê gelê xwe ji te re bibêjim. Em jî qewmek in, mafê me yê heyatê jê ye. Hûn mirov qet hay ji me namînin. Wek gararan di ser me de derbas distibin. Wek garanan di ser me de derbas dibin û me di bin piyên xwe de dipelxînin. Hûn di heqê me de û yê ajalê din de gelek nezan û zalim in. Carinan jî hûn di xaniyên xwe de şîranî dirêjin û paqij nakin. Xwedê jî me ji bo paqijiyê dişêne. Hûn tên jehr davêjin erdê û me dikujin. Madem wisa ye malên xwe paqij bigirin qena em jî nekevin xaniyên we. Ji xwe paqijî ji îmanê ye. Xwedê ji yên paqij hez dike. Hûn me bê qîmet û bê erk hesab dikin. Lê bizan bin Rebbê alemê çi çêkiribe tê de bê het û bê hesab armanc û hikmete ne. Qey tu nizanî Xwedê di kelama xwe de behsa me jî kiriye. Silêman pêxember bi zimanê me dizanibû. Rojekî dema gihîşt newala morîstankan Yek ji me wisa gazî kiribû. Gelî Morîstangan bikevin meskenên xwe qena Silêman Pêxember û leşkerên wî bê hemdî we nepelxînin. Silêman Pêxember dengê Morîstangê sah û fêm kir. Ji ber vê yekê Pêxemberê Xwedê bişirî û hemd ji Xwedê re kir. Piştî van agahiyan bi şertekî ez ê bersiva pirsên te bidim. Şertê min jî ew e ku tu ji vêga pêve baldar bî. Pêl me nekî û di heqê me de hişyarî bidî mirovan. Min gote baş e, ser çavan. Pirsa min a ewil ev e, zivistanê çend lib xwarin besî we ye? Gelo hûn çima ewqas zêde xwarin kom dikin? Serokê Morîsangan ser navê qewmê xwe got, Bira, em qewmekê xebatkar û bi tedbîr in. Ji candaran re tenê bi qasî xebatên wan encam heye. Pêşgiriyeka sibehî jî nîvê heyatê ye. Sibê dê çi bibe û çi were serê me em nizanin. Ji xwe ji xwedê pê ve kes bi xeybê nizane. Dibe ku çend sal ser hev xela rabe. Ji ber vê yekê em ji bo xwe zaf zêde qût berhev dikin. Ji bilî van sebeban em bi izin û bi emra Xwedê tovan dixin bin erdê qena hêşîn bibin û ji bo we û candarên din bibe rizq. Morîstan kusa domand, Ez vê yekê ji te re bibêjim, ji pêşeroja me ya ji bo pêşeroja me ya kin se kin bi me nakeve. Ji sibehê heya êvarê em ji xwe re qût amade dikin. Lê em li we mêze dikin ku hûn ji bo jiyana xwe ya axiretê qet naxebtin. Jiyana dinê li ber ya axîretê kin û bê qîmet e. Heyata axîretê ji bo mirovên karên qenc dikin çêtir e, gelek xweş û bê dawî ye. Em çûna we de bûna me serê xwe ji secdê ranet kir. Her tim me yê ji bo xwe û ji bo qewmê xwe bixebitiya. Qena em ji dojeyê azad bûna û em çûna bihuşta Rebbê xwe. Hûn çiqas li dinyayê bimînin jî rojekî hûn ê koçê dayî bikin. Ji ya we re ji we re ya baş ew e ku hûn tobe bikin û hûn çi ji bo hûn ji bo çi hatibin afirandin li gor wî bi gav bavêjin. Piştî vê bersiva watedar min got, Maliya va, Bersiva te gelek wahtedar û xweşik bû. Xwedî kêmasiya te û qewmê te nede. Înca ka ji min re bibêje, hûn çima ji hev naqetin û her tim alîkariya hev dikin? Qey hûn bi serê xwe nikarin karê xwe bikin û neyarên xwe bertaraf bikin? Wekîlê Morîstangan got, Keko, Di biratî û desthevgirtinê de alîkarî û rehmeta Xwedê heye. Karên ku em nikarin bi serê xwe bikin, bi alîkariyê ji bo me gelek asan dibe. Neyarê me bi vê awayî ji me titirsin. Di îxtîlaf û gengeşê de jî hêz belav dibe û dibe sedema bindestiyê. Netewên ku ne nabin yek bela wela dibin. Qey tu nabînî li ser rûyê erdê hinek netew hene ku hejmara wan bi qasî hezar milyon e lê ji ber îxtîlafê ji dewletên zalim û qurre re hemalî û xulamî dikin. Divê hûn werin ser hişê xwe ji xewa xefletê hişyar bin. Eva pênc sed sal e hûn radizên bes e, ji xew rabin sibeh e. Nexwe di çola wehşetê de hovîtî û xeflet ê wa talan bike. Kapsekine ezî serpêhatiya xwe û hevalên xwe ku beriya salek qewimî bû ji te re bêjim qenet û qenc hêza yekbûnî fêm bike. Min got kerem ke. Morîsankê got, Rojekî em ji bo risqê xwe derketibûn ser rûyê erdê. Piştî çendiyek me qûtên xwe anî ku em berin malê lê em çi bibînin. Şêrekê dijwar li ser rûyê xaniyê me li ser deriyê xaniyê me rûniştiye. Me zaf rîca û zarejar jî kir, reheta xwe xira nekir. Ji cihê me xel dabû, ranebû. Bi quretî ji me re got, Ez dikarim di gepekî de we hemû em bixwim. Min hêrs nekin û belav bin. Me lê mêze kir ku çare tune ye. Me hêza xwe kir yek û planên xwe çêkir. Hejmara me bi hezaran bû. Sed hebên me di guhên şêr de, sed hebên din di pozên wî de, du sed hebên me yên din jî di devê wî de ketin hundurê şêr û me bi hemû hêza xwe şêr da ber gezan. Hevalên me yên din jî di nav pirçên şêr de xwe gihîştan çermê şêr û wî dan ber gezan. Bi erîşa me hişê şêr çû. Laşê wî qulo qulo bû û di cî de bi bazdan reviya. Ji wê rojê pêve çavê me bi şêr neketiye. Erê, di vê pêvçênê de ji me bi dehan kes pelixîn û mirin lê nexeme. Bila qewmê me bi xêr û bi selamet be, dilê tiştên din e. Piştî vê bersiv û mînaka xweşik, min Şahbanu a Mîroan re got, Min girîngiya desthevgirtin û yekîtiyê qenc fêm kir. Lê nêrîn, bawerî û daxwazên me cuda ne. Ji her mejiyê dengek derdikeve ka ji min re bibêje em ê di vê rewşê de yekîtiya xwe çawa ava bikin. Şahbanuyê got, Zaf rehet e. Di vê warê de jî li alema me mêze bikin. Di nav me de mînakên xwe şik ji bo we hene. Ka ez hinek ji te re îzah bikim. Serê pêşî di nav xwe de yekê zane, şareze, xêrxwaz û bihêz û bi dilovan bi rêya meşweretê bixin serok, bi hêz û mal piştgirî bidinê. Bila ew jî ji her qismên. Bila ew jî ji her qismên mirovan yên qenc, zana û şareza ji xwe re bixe şewirmend. Bila di her warî de wezareta nava bike. Hûn jî rêz û hurmet bidin raman û baweriyên hev. Dema xayintî û xwefiroşiya rêveberan an jî mirovan derket, bila wezareta dadmendiyê cezayên herî mezin û bi êş bide wan. Çi bibe bila bibe nehêlin kes navbeyna we xirab ke. Hûn bi hev re hene. Ger hûn nebin yek, hûn ê herin yek bi yek. Careka dî dubare dikim. Ger hûn nebin yek, hûn ê herin yek bi yek. Careka din, ger hûn nebin yek, hûn ê herin yek bi yek. Ku mafên we were bin pîkirin, heta dawiyê li pey bikevin. Lê ne bi fitne û qirênê û bi şer û kuştinê. Mafên xwe bi rêya dadgehan bigerin. Serokên xwe jî ji bo xwe nexin îlah. Sîstem û pergaleka wisa ava bikin ku serok jî bila girêdayê zagonan bin. Morîsakê domand, got, Înca mirovê sondxwar. Ez bawer im te bersiva xwe stand. Mirovên xirab û yên qenc heta qiyametê ê di nav we de hebin. Şîreta min li mirovên qenc ew e ku ji rewş û jiyana me ders û îbret digirin. Hêza xwe bixin yek, her tim qenciyê bikin, emrê bilme'rûf fêk bînin û nehêlin karên xirab werin kirin. Gotina dawî, destevgirtin, destevgirtin û destevgirtin. Piştî van bersivan min Şah Baniyê re got, te bi lîsanê hal li ser navê qewmê xwe gelek şîret û dersên xweşik û bi îbret ji min re got. Mala te ava û yê qewmê te ava. Xwedê we ji hemû derd û kulên dinyayê parêze. Mirovên wek Silêman pêxember bi hêz û bi rehm laqî we bîne. Ez ê ser pêhatiyên xwe û yêj ez ê ser pêhatiyên xwe û we ji qewmê xwe re ji serî heya binî bibêjim. Dibe ku qewmê min û mirovên dilpak gotin û şîretên te ji got ji bo xwe bixin rê ber û li dinê û li axîretê bi ser kevin bi xatirê te. Tu û qewmê xwe emanetê Xwedê bin, silav û serkeftin.